Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go semoya ka Doctor Makgabo. Ke rata re dira reading ya rena ya beke re lego mo go yona. Ke bona rena le ka bophelo di tlo sepela ka sebopego ma. Ke na le the queen of staves. Ke na le the queen of staves. Ke na le the seven of cups. ke na le the three of cups ke na le the king of cups ke na le the justice re ke tšee mafelelo felelo felele kgotsa tšedi ka di-cups tše dintši sorry ke na le renew one okay a ke sa tšea tše dingwe tsona tše di lokile okay molaetša wa tšwa go badimo ba rena molaetša wa tšwa go mangwele a rena badimo ba rena bokoko le borakgolo ba re connect with past loved ones then ke tlo tša karete nngwe nyaka molaetša wa tšwa go mother earth ka iya ko rena mother earth o reng go rena mother earth o reng go rena go rena go rena sorry

so ba re um beke ye o tlo ba le di-brilliant ideas di-brilliant ideas um the queen of staves e go romela di-brilliant ideas di-creative ideas ke di-ideas tse ba go romelang tsona gore na ke tsela tse di feng gape tse o ka dira tšhelete ka tsona ka nako ngwe ke nyakone go fa motlhale wa kgotse le gore mo o dulang gona um motlho mongwe ntwa gona e ka ba ntlo e kgolo goba go na le di-backroom ka kua morago goba go na le kamore ngwe e le gore e empty ande ka nako ngwe o na le go shortha tšhelete o se ka emela go shortha tšhelete oba wena o ba le masisa tšhelete o tshwanetse o make sure gore um kore go be le something se e le gore se o tsentšha tšhelete ka metlha le ge e le gore tšhelete ya gona ga o e šomiše goba ga o e needy at that time go botlhokwa gore

so kgotse e le gore yona ntlo e le kgolo yela ona le rume e le gore tsa rumeki nka e ka e rentiša and then tšheletana every month e ka nka e ka la sa go patela kae kae ka yona metsi goba dikoloto tše ditseng goba ka tša tšheletana every month then ka e ka e save ge ngwaga o fela o na le tšhelete e, e, e, ya go tsebalega go ka e beya for ten years ke tšhelete e ntšhi kudu gampe ke tšhelete e ntšhi kudu gampe ke pension fund so ke gore ke example ya di-brilliant ideas tše le gore ke no fa example ke no fa mohlala tše o ka ba le tšona so brilliant ideas goba creative ideas ka mehla ke di-ideas tše e le gore di tsamaišana le tšhelete ke anything to do with money anything e le gore ka o tlo tlišetša tšhelete in future so ba re tseba gore wena ga o na ntho e le gore e ka o palela a kere kore go bile tsona those creative ideas a kere creative ideas o di kry-a from the universe o di kry-a from your spiritual team so as long as fa o file creative ideas tse di itseng gore there's nothing e le gore e ka o palela based on tsona di-creative ideas tse ba o fileng tsona but ge o ka kgotselo maybe um wena o decide go dira ntho e le gore ga se o bontšhiwe yona then obviously o ka se kgone go ba successful ka yona but go ka bontšhwa o ka dira ntho e le gore o e bontšhe ke mangwele a gago o tlo ba successful ka yona because ke bona ba go bontšheng yona ke bona ba tlo go guidang ka yona gore dira so dira so dira so dira so okay ba re o seke wa ba le mokgola wa go kgwetsa o ke undermina o ke underestimata o ke tšeela fase o ke nyatša o ipotšiša ra mare ke nna nka dirang ntho e ne e so mare he nna ke qualify he nna ke na le ditlhong he nna eng eng eng eng ge mangwele ao ba rile dira this thing go ra re they know gore ba tla ba ena le wena all the way ge ba bona gore go na le something se le se ka tla sa blocka dilo motlho ma ka ba kgona bona gore okay some of the chakras di ka ba di tswalelekile ba ka kgona go bontšha gore okay block la chakras e so le so le so le so dira one two three go block la chakra se gore o kgone go dira mošomo le gore re go bontšha ona gore o dire ba re go ka stopa go go ke nyatša ditoro tša gago o tla di fitlhelela everything o nyakang go e dira o tla e fitlhelela and then ntwa botlhoko gore o balance between your, your personal life le your career life go be le nako ele ya go dira lo tša mošomo a kere go be le nako ele ya kore go be le nako ele ya go dira mošomo wa go tlišetša tšhelete go be le nako ele ya go relaxa le family ya gago kudu go batho ba le gore motlhong ba ke bereka wa kgotse ntse la gore ka kala wena wa ke bereka okay o kitirela o dira eh, dilo tša gago mmereko wa watch o ile gore o tšhetša tšhelete nako wena le wena o nyaka go o dira ka nako nngwe o ba le mogolo ra ke a tšwafa today ke tla dira neneng the more o tšwafang ke the more tšhelete e fetang so balantsha dilo tša gago dira timetable ya gago o tshwana le motho le gore wa tsoga everyday o bereka kae kae wena dia timetable ya o ipotsa gore ke tla tsoga everyday ka dira one two three ka nako ya gore gore then ka thoma mošomo wa ka o le gore o ntlišetša tšhelete mmele kwa ka le gore o ntlišetša letseno ge ke feta and then ke mo e le gore ke tla relaxa ka bonana le tša bophelo ba ka le tša family yaka ka bonda le balapa laka and then um ba re beke o ka ke kgwetše le gore o ba le go bereka boima o bereka very hard e seng gore o ka o imelega but o tlo kgwetša go bereka kudu ke phuša kudu mo e le gore metlhong o ile wa lapa moya wa lapa mmele wa lapa le monagano wa lapa so ba sa bolela ba sa re le ka o balantsha mmereko wa gago o se ka kgotse le gore um o motho ele wa gore go swantse o na le mmereko le gore swantse o dire mmereko le gore o tšhetša tšhelete wa kgotse le e ntho ele ya gore um o ne o potsa gore a ye ke eng a ke tla e bona neng neng goba mo berekang gona and then go na le report e itse e le gore maybe le submitter every month akere but e nyaka gore e updateiwe from time to time wena gore a ka re nyakiwa month end e re ke bjele ka matheko ke tla e bona month end o tlo kgwetša entwe la gore ka nako e le gore e, e ka no nyakiwa at any time wa kgwetša le gore yanong wena a seng kwa e update na ebile ke mmereko o montši for wena mmereko mongwe e eme ka gore wena o sa update mmereko e le gore nke be gale o dirile but o bontse o beela ka matheko so le ka go balantsha dilo tša gago o seke wa when coming to your work o seka kgwetša o procrastinator dira mmereko wa gago ka nako yene o swantse o dire ka yona ka gore o ka ke kgwetša o tlo bale um mathata a kore o ba le di-health issues mo mmeleng wa gago kore go ke phuša too much o lapa too much mo e leng gore o ka kgwetsa le gore o thoma ba le dilo tsa tshwana le di-stress di-high blood di thoma o ya godimo because wena ke phuša too much okay and then ke tlo bala tše and then ba buša mangwele a gago ba re ke nako e la gore o make a choice you need to make a choice go na le dilo tse le di ka tla ka ra bophelo ba gago goba kgotse go na le ntho e le wena o nyaka go e dira but ntho le nyako e dirang um e tla ka di-choices tse dintšhintšhintšhi you need to choose one of them but ga o tsebona o choose e feng goba ka nako ngwe dilo di diragala ka bontšhi ka ra bophelo akere dilo tše dingwe one of the some of the things tše di tla ka bontšhi tše dingwe bile keng di ya go tempta ke di-temptation temptation ke ntho e le gore e ka tlo go tsentšha mathateng mafelelong so go ra gore o swanetše o kithute go make upa the right choices all the time so go na le um melaetša e le gore o tlo e humana this week ke melaetša e le gore e sa tlo go thabiša o tlo ke kgwetsa o thabile kudu ka melaetša e le gore o tlo ekwa motlho mongwe um eh, motho a leng gaufi le wena a friend a colleague someone o le gore wena motlwaetše goba a family member a ka go botsa gore wa expecta o mmeleng goba wena o ka no tlatla kwa di-good news tsa gore o mmeleng kudu ge e le gore o nyaka go ba le bana

o tlo ba le an engagement goba this thing e diragalela wena but sa botlhokwa gore go na le melaetša ya botlhokwa le gore o tlo ikhumane le gore e sa tlo go thabiša ke melaetša le gore e nyaka celebration e nyaka re toaster and then ntho ya botlhokwa gape mangwele ga ba re wena ntho o swantse gore o tswele pele ka go e dira gore o be o tshepagale o swantse o tshepagale and then o be devoted to mošomo wa gago and then ba re ba re ka re ga bophelo ba gagwe kore e ba surrounded by batho ba e le gore wa ba trusta so gora gore ka re mantse mangwe se ka no trusta everyone ba kgotse le gore wena ka motlha o phela batho ba e le gore ga ba tshepagale ba ka o tsentšha ka mathateng goba ba ka o dira ntho e mpe o se aware so e ba surrounded by batho ba e le gore wena wa ba trusta theeletša intuition ya gago ge go e tla motho e le gore ga se motho wa go tshepagala goba motho re o tlo dira ntho empe o lwesi mangwele ao ba tla go bole ba tla go botsa ba tla bolela le wena ka yona intuition ba botsa gore motho one two three ka baka la gore go na le batho ba bangwe ba e le gore ba tlotla mo go wena ba na le di di-hidden emotions kore ba na le di-intention tse dingwe tse e le gore ga se tse di botse tse e le gore ba di khutišitše ba tlatla go wena ba tshega but they know what they're doing ba tlatla ba tlo go tsentšha mathateng goba ba tlatla ba tlo dira nto e nngwe e mpe okay ntwa botlhokwa kore mangelo ao ba re mo go wena ba re ba re ema ka maoto for what you believe in and then ba re ka metlha kore go e na le problem a kere ye e lore e tla mo pele ga gago a kere maybe kore e ka ba

ke thute go forgiva batho ba bangwe o ba tshwarele ba khele gore ba o diretše diphošo le wena o tlo ke tshwarela mo e le gore o dirile diphošo gona goba e le gore o ba fošeditše o tlo ke tshwarela ka ra diphošo tše wena o di dirilego o tlo ke tshwarela ka ra le tšone motho o di dirileng ka ra bophelo re ke tshwarela um go masebo a e le gore re a dira go seba batho ba bangwe eh go araba batho ba bangwe ka tsela ya go se be gabotse a ke na tšone e re re controla ke di-emotions a kere nako nngwe motho le ke ena o thomile o bolela le wena ka mokgwa mo ka tsela go nyatša then yes o swantše le wena ka nako nngwe o stande for what you are goba for what you believe a kere o nyoko bontšha motho gore eh o tlo bolela o tlo respecta ga o tlo nnyatha a kere ka mokgwa e le gore ka nako ngwe re bjalo tso fase a kere gore motho a direng a kgone go go tlhompha a go respect yes it's okay to do that mara ka motlha e re go fetsa o dira soe and then go fitlha gae and then kry some moment for yourself and then o rapele o ke forgive because go ka se dire seoe ntho ele o tlo kgotsa ya go tshwenya mo moyeng o tlo kgotsa e boa wena gantši le gantši mo monanong wa gago ande ka metlha ge e boa mo monanong wa gago ga o thabe wa re ya motho ele ke montšhiše gore ke nna mang ka metlha ge e tla go wena kore e tla ka tsela ya go tshwenya wa ka gore o tshwenyegile wa ka gore you're not happy e ra re ya go bontšha gore something ga se right akere so that's why ba re o tlo ne ke forgiver for those things as well

o se ka kwa batho ba re motho a tlokofetše tlokofetše um there's no way o ka go bolelang le yena yes it's possible go tlhokofala mmele but moya wa phela go bolela le motho o bolela le moya wa gage o connecta le ena spiritually le wena you are spirit you are a spirit so o tlo connecta le ena spiritually soul ya gago e connecta le soul ya mothola that's what you need to do okay and then melaetša e, e mebedi ya bohlokwa go tšwa go mother earth gaia e re the heart's desire the manifestation of your heart's desire contains the seed of fulfillment for many beings ko dilo tše e le gore wena wa di nyaka kara bophelo wa di lakatsa gore di be gona kara bophelo dilo tšeo tše di botse tše e le gore wena wa di lakatsa go ntse o di manifesta ka metlha gore di tle mo go wena ga se wena o yang go benefita o itee ke ba bang ke ke batho ba bantši ba tlo benefitang at the same time family ya gago other people who are close to you le batho ba bangwe gape mo lefaseng ba e leng wena ga o ba tsebe ba benefita ka nako nngwe o kgwete e le gore o manifesta um ntho ya gore wena o kgone go bula gore o na le idea ya gore o be le business e itseng o thome business e itseng kgwebo e itseng o thoma go manifesta godimo ga that business wa manifesta gore o be le tšhelete o kgone go thoma that business the minute tšhelete la e ba gona o thoma that business business ela ya gola then batho bangwe ba benefita jwang mme ebile se ke business e le gore o stoka dilo o rekiša gana mola o yang o stoka gona o ya o reka gona le bona ba benefita because you are bringing the money and then wena go ntse o rekiša mmerekwago e le o montšhi and then e ntse e la gore o hira batho ba bangwe batho ba ba hirago ba o thušang ka kgwebo ya gago le bona ba benefita le ge ka sebetsa ba business o bereka o manifesta mmereko gore o kry mmereko ke nnete wa o kry mmereko owe wa thoma go ba le tšhelete go e na le tšhelete and then ke ntho e la gore ka baka la gore o phela mmerekong ga o sana nako ya gore o ka ba ka mo gae wa cleana ka di-weekende nako ke nnyane o feletša o hira motho wa o tlo o thuša ka mo gae so wa bona motho le ena o dirang wa benefita godimo ga di-manifestations tša gago because motho wa tla a o thuša gare ga beke ka mo lapeng mafela kgwedi go o kry-a salary ya gago o gola le ena o dirang wa mo ngathela wa mo fa something wa mo patela so ke ntho e ba reng re benefita ka mokana ga rena Ask and I shall help you attain your destiny in a way that benefits all. So all you need to do kore the mother earth wa tseba le the universe ya tseba gore re benefita ka mokana ga rena. So ba re tšwela pele go kgopela tsona dilo tše le rone nyako di fitlhelela di kgopele di kgopela from the universe di kgopele from mangeloi a gago your spiritual team from the mother earth di kgopele gomme o tla di fiwa because they know gore ga o tlo benefita o itee o tlo benefita le the rest of the world ene ka yona manifestation ya gago o ka kgotsa o thušitše lefase ka boselona ka re motho la a o thušang ka molagae le ena go feta o mo patelela o direng le ena tšhelete ela o ya o thuša ngwana a ka ena sekolong o rekela ngwana dibuka o patela ngwana di-school fees so wa bona gore manifestation ya gago e thušitše batho ba bantši ge nkebe manifestation ya gago e seke ya phethagala Motho yola o thušang ka mo lapeng goba ka se kgone go tla go tlo go thuša ngwana gage goba ka se kgone go ba le dibuka tša sekolo goba ka se kgone go phetha tše dingwe tša dilo tša di nyakago sekolong a buša gape a re treasure vase let go of what you have filled oh sorry sorry let go of what you have held on to so that you may receive the abundant blessings intended for you go na le tšeno tšele gore o di tshwere ka mo diatleng tša gago ena o di tshwere ka ra bophelo ba gago o di tshwere ka re ga moya wa gago and-e dilo tšeo ga di go direle selo ke nako e la gore o di lese di sepele di sepele gore wena kgone go manifesta dilo tše di botse o kgone go receiver the beauty ye e leng gore the universe e go tshwaretše yona Be fearless and joyful, there is so much for you to gain. Ba buša ba re, tloša letšhogo ka ra bophelo ba gago. O se ka wa kgotša ka mohla o dira dilo, o phela o ena le letšhogo. Hei, a fa ke tla ba successful, a fa ntho e eng eng eng eng. The more o tšhogang ke the more e le gore o attracta di-negative energies. Tloša letšhogo ka ra bophelo ba gago. A fa ke tla ba le tšhelete, the more o ba ne letšhogo, ke the mo e leng gore wena o tswalela mabati a tšhelete so ke potso gore e tla ba gona ntle le letšhogo dira everything o e dirang uh, with a positive mind with a positive thought o tla bona re tlo di humana there's so much for you to gain go na le tše dintšhi tše dintšhi tše le gore the universe e go tshwaretše tšona o ka no ba o sa tsebe wena but the minute o thoma go releasa dilo tše le gore ga di go berekele o thoma go ba positive o communicator le the universe o connector to your guides that's when you will see those things di tla ka ra bophelo ba gago ke a leboga le be le beke botse